Le dzinu etɔ̃lia ƒe ŋkeke gbãtɔ si ke nye kɔsiɖa sia, metsi magblɔ na wò be, Mawu yra wò la, egbe kɔsiɖa, Mawu yra wò ɖe ɖoɖo gã si ke wòwɔ ɖe ŋutiwò le dzinu gbãtɔ, le dzinu eve kple etɔ̃lia yi ke me nège ɖo fia. Dzinu gbãtɔ wɔ eƒe dɔ le wò agbe me, evelia wɔ eƒe dɔ le wò agbe me, eye evelia kɔ kɔ ta si na etɔ̃lia. Le kɔsiɖagbe yi ke nye dzinɔ ƒe ŋkeke gbãtɔ, akpe dze na Aƒetɔ. Kɔ asi dzi nàgblɔ na Mawu be, Akpe, ɖe ƒe dɔmenyo, ɖe ƒe amenuveve, ɖe ƒe ŋutifafa yi ke wòkɔ na mí. Eyra mí eye wòkplɔ mí. Ele mía kplɔm le ƒe bliboa katã me. Eye egbea, nèkplɔ mí ge ɖe dzinu etɔ̃lia me. Gblɔ na Mawu be, Akpe, elabe egbee nye akpedada ƒe ŋkeke.

Dela esi akpe lo, akpe gã ɖe na wo. Papa mi dakpe o hã, dakpe na Kristo, dakpe na Mawu gã. Gblɔ na Mawu be dakpe ɖe ɖe via ƒe ŋusẽ yi ko kɔ na ye. Dakpe na Mawu ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋuti kɔkɔe yi ke le dziwò be netrɔ ge ɖe ŋkeke yeye, dzinu yeye ma. Woagblɔ na Mawu be akpe la, rabakatakaya, zodelekan dababo shikalo, dakpe gã na Mawu la, gblɔ na papa be akpe la, woagblɔ ne be akpe la, gblɔ ne be akpe, nu si ke dze be nye kplo miawɔa, ye koe nye be akpe. Mm. Na meɖo ŋku

Nye Mawu wɔ nam la akpe ko madane. Fofonye, danye, nɔvinye, evinye, kpɔ nu yi ke me nèdo le dzinu yi ke va yi ɖa. Kpɔ vevesese yiwo ke me nènɔ. Kpɔ nya yiwo tsɔ ɖe dziwò. Mele ke amewo wɔ fue. Kpɔtɔ le le ke me ne dogo tso. Gake agbe sɔ asi o. Togbɔ be gale vevesese me hafia, Yehowa na wòame nuveve be eke ɖe tsinu yeye me. Kɔ si dzi nàgblẽ na papa be akpe la. Le eyawo katã le dzɔdzɔ ɖe dzinye hã ɖe, akpe ko madana o la, gblɔe nɛ be akpe. Gblɔ na Mawu be yi da kple yi viwo katã, yi srɔ̃ kple eƒe ƒometɔ katã ƒe agbe ta. Gblɔ nɛ be yi da akpe nɛ ɖe yiƒe yometsilawo, ame yiwo be yi neku, ame yiwo be yi netsrɔ̃, ame yiwo be yi nedze dɔ, ame yiwo be ku neva yiƒe agbe me. Gblɔ na Mawu be yi da akpe na wo ɖe wo ta. Ame yiwo le nu veve wɔm o, ezã kple keli O ɖe menye aƒetɔ yɔ ɖe le ke nɔ ge wa la, kɔkpe dzi na gblɔ na Mawu bena ɖe akpe ne la akpe. Gblɔ na Mawu be akpe. Eye nu ka miate ŋu awɔ na Mawu hafi wòadze nu? Metsi be nakɔ asi dzi agblɔ na, aƒu asi kpe ne be Mawu akpe loo. Gblɔ na Mawu be akpe. Ee,

Libre kendo sakanu de lebakaya. Rabu katu sakalaike kaka papa. Mebe akpedada enye egba la. Akpedada ƒe ŋkeke ye wònye la. Akpedada ƒe dzinu ye wònye la. Dakpe na Mawu la. Be dzinu etɔ̃lia yeage ɖe eme la. Dakpe na Mawu ɖe wò agbe ta la. Dakpe na Mawu ɖe ɖoɖo yewo to ɖe ŋuti wò le dzinuya me. Dakpe na Mawu ɖe nunana yewo katã tsɔ ɖo ala na wò. Gakpe na Mawu ɖe yayra yi ke dudu ge wòle ɖe dziwò la. Gakpe na Mawu ɖe lãmesẽ yi ke na ge wòle la ta. Gakpe na Mawu ɖe lãmesẽa ta. Rakato shakala, robokato shakala, librokando shakala, zikatakatakapapa. Nyateƒee, ne ɖe míate ŋu akpɔ aɖe akpe akpewo

Yahweh xɔ akpe, Yahweh xɔ akpe, Yahweh xɔ akpe ɖe dɔ gã yiwo katã nèwɔ na mi. Akpedada míetsɔ na wò le ŋkeke sia dzi. Xɔ akpedada le dzinu sia me, xɔ akpedada ɖe wò ɖoɖowo katã ta. Papa, míeda akpe na wò ɖe wò nu dzɔtsuwɔwɔwo katã ta, ɖe wò yayra gã yi ke nèhe va míaƒe agbe me ni be nàxɔ akpe ɖe esiawo katã ta. Rabakato sakaya, rekondo sakabaduria kata, rekonde seke, zabola babaya. Akpe, akpe, akpe, akpe, akpe ɖe dzinu yeye yi ke nèkɔ na mía. Papa míeda akpenɔ ɖe wò yayra gã yiwo katã tsɔm nèle na mí le dzinu ya me. Akpe dze na wò. Akpe kɔ míeda na wò le viwò Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Dzinu etɔ̃lia sia, Papa, míeda akpe nɔ wò ɖe ta. Ẽ, míaƒe yi kple gbɔgbɔ, míeda akpe nɔ wò ɖe ta. Míaƒe gododo, míeda akpe nɔ wò ɖe ta. Míaƒe nuɖuɖuwo katã, míeda akpe nɔ wò ɖe ta. Míeda akpe nɔ wò be èyra mí. Elabe ewɔ mavɔ le míaƒe wɔ zem o, amɔ mavɔ le amɔ zem o, bli mavɔ le bli va dzi o, ega mavɔ le ga dzeɖewoƒe na mí o. Lãmesẽ anye míawo mía tɔ, eye tsi mavɔ le tsi zɔ me na mí o. Aƒetɔ, nu ka wɔwɔ ge le na mí? Eya ta míbena àxɔ akpe ɖe dzi nu ya ta. Oo, kɔsiɖa sia míbe akpe. Papa, míeda akpe na wò ɖe kɔsiɖa ya ta. Míeda akpe na wò ɖe Dzoɖa yi ke gbɔna. Míeda akpenɔ ɖe bra ɖa, míeda akpenɔ ɖe ku ɖa, míeda akpenɔ ɖe yawo ɖa, míeda akpenɔ ɖe fi ɖa, míeda akpenɔ ɖe memlena yiwo katã le tsi nua me la ta. Papa, xɔ akpe, xɔ akpe teƒe yiwo katã míaɖoa, xɔ akpe ɖe esiawo katã ta. Yahweh, bubu, kafukafu, akpedada ye míetsɔ nɔ ɖe nu nyui siwo katã nèwɔ na mí kple esiwo katã nàgawɔ na mí le tsi nua me. Yehowa netrɔ kɔ ɖe ŋutiwò eye wòayra wò. Yehowa nekpɔ tawò eye wòado ŋusẽ wò.